بەڕێزان بەناوی خوای گەورە و میهرەبان ئەم کاتە هەموو کاتێکتان شاد و کامەران بێ بەڕێزان لە ماوەی یەک دوو ڕۆژی ڕابردووە گۆڕانکاریەکی زۆر لە ناو حکوومەتی بەریتانیادا ڕووی داوە بە دەستنیشانکردنی دەیوید کامیرۆن بە وەزیری دەرەوەی بەریتانیا کە پێش چەند ساڵێک لە کاتی دەرچوونی بەریتانیا لە یەکێتی ئەوروپا بۆ خۆی سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا بوو و هەروەها دەرکردن و لابردنی سۆیلا برەڤمان لە وەزیری هۆم ئۆفیس واتە وەزیری داخلی یا ناوخۆی بەریتانیا و جێنشینکردنی بە کەسێکی تر، هەموو ئەمانە بووە هۆی ئەوەی کە زەجەیەکی ئیعلامی و زەجەیەکی ڕاگەیاندن لە ناو ناوخۆی بەریتانیا دروست بێ و ئێمەیش وەکو ڕەوەندی کوردی لێرە لە بەریتانیا بە تایبەتتر وەکو ئەوانەی کە لە بواری سۆشیال میدیا چالاکن و ڕۆژانە قسەئەکەن هەر کەسێک و لە پەیجی خۆیەوە یا لە کەناڵی خۆی یا لە میدیای خۆیەوە بە جۆرێک ئەم بابەتەی شەن و کەن کرد و بە جۆرێک ئەم بابەتەی باس کرد هەندێ لەو بەڕێزانە بەداخەوە کە زۆر پەلەیان کرد وەکو هەواڵەکی زۆر مژدە بەخش پێشکەشی پەنابەریانیان کرد کە سۆیلە برایڤمان لە وەزیری هۆمۆفیسی بەریتانیا نەماوە ئیتر دەرگای سنورەکان دەکرێنەوە لە بەریتانیا خەڵک بە ئارەزوی خۆی ئەتوانێ بێتە ناو بەریتانیا خەڵک بە ئارەزوی خۆی ئەتوانێ داوای مافی پەنابەری بکا مافی پەنابەری بە لێشاو ئەڕژێ بەسەر خەڵکا ئیتر پەنابەر هەمووی ئەوانەی کە لە ئوتێلەکانە ڕزگاریان نەبێ ئیتر ئەوەی کە جوابی بۆ نەهاتوە هەمووی خەڵک جواب وەرەگرێ بەڵام من یەک تێبینی گرنگم لا دروست بووە پێچەوانەی هەموو ئەو برادەرانەی کە بەو شێوازە ڕیکلامیان کرد و بەو شێوازە بانگەوازیان کرد من بۆچوونی من جیاوازە لەگەڵ ئەوانە باشە من بە بۆچوونی من وایە سیاسەتی خارجی واتە سیاسەتی دەرەوەی بریتانیا و سیاسەتی ناوخۆی بریتانیا بە هیچ جۆرێک بە گۆڕانی دەموچاوێک یا بەلابردنی وەزیرێکی ناوخۆی هۆمۆفیز بە دانانی و کەسێکی تر لە جێگەی و بە دانانی کەسێک لە جێگەی وەزیری دەرەوەوەدا و هێنانی دەیڤید کامیرۆن سەرۆکوەزیرانی پێشووتر دیسان بۆ ناو گۆڕەپانی سیاسی لە بەریتانیا نابێتە هۆی ئەوەی کە لە سیاسەتی تەعامول کردن لەگەڵ پەنابەرانە یا سیاسەتی خارجی کردن لەگەڵ گفتوگۆی خارجی لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ یا لە وڵاتانی ترا گۆڕانکاریەکی ئەوتۆ ڕوونادات بگرە بە پێچەوانەوە من بیرەکەمەوە زۆربەی ئەگەر لە لایەنی پەنابەرییەوە ئێمە سەیری کەین زۆربەی ئەوانەی کە ئیقامەیان وەرگرتووە لە سەردەمی ڕەشی سوناکا وەریان گرتووە و لە سەردەمی تۆنی بلێر ئەوانەی کە زۆر کۆنن شایەتی بۆ ئەم حاڵە دەن ئەوان زۆربەیان ئیقامەیان وەرگرتووە واتە ئەو زەجە ئیعلامییەی کە لە سەردەمی سوەیلا برەیڤمانە دروست بووە ئەتوانم بڵێم تەنها زەجەیەکی ئیعلامییە و بۆ ڕازیکردنی دەنگدەرانی ناوخۆی بەریتانییە و بەڵکو ئەگەر ببێتە لایەنی ئەکشن و لایەنی ئەوەی کە بە ڕاستی لە ناو ڕووداوەکانا چی ڕووەدا بە ڕاستی ئەوەیە کە بە قازانجی پەنابەر شکاوەتەوە خەڵکێکی زۆر زۆر هاتووەتە بەریتانیا و خەڵکێکی زۆر زۆر ئیقامەی وەرگرتووە و خەڵکێکی زۆر زۆر سەدان و هەزاران خەڵک لە ناو ئوتێلی پێنج ئەستێرەیایە و خزمەتێکی باشی پەنابەران ئەکرێ ئەمانە هەمووی لە سەردەمی ئەو بەڕێزا ڕویداوە بەڵام ئێستا ئایا بەنەمانی ئەم دیسان سیاسەتەکان چی لێیە دیسان گۆڕانکاریەکان بەکوێ ئەچێ ئەمانە هەمووی پەیوەست نیە بە شەخسێکەوە کەواتە ئەگەڕێینەوە بۆ خاڵی یەکەمی قسەکەمان کە وتمان ئەو بڕیارانەی کە لە ناو وەزارەتی ناوخۆی بریتانی هۆمۆفیز یا وەزارەتی خارجی بریتانی یا لەناو لۆکەڵ گەڤەمنتەکان یا حکوومەتە ناوخۆیەکانی بریتانیا دەرئەچێ بڕیاری تاکە کەسی نییە ئەمە وڵاتی یاسایە وڵاتی قانونە سەد دوو سەد نەفەری لێزان و بلیمەت ئەیبەن بەڕێوە لە پشتەوە تیمی حکومەت هەیە لە پشترەوە تیمی بنەماڵەی شاژن و پاشا هەیە ئەمان ئەیبەن بەڕێوە یانی ئێستا سەیری کە وڵاتی بریتانیا لە ئێستاوە سیاسەتی بۆ سەد ساڵیکە داناوە. سیاسەتی داخلیە، سیاسەتی خارجیە و چۆنێتی پەیوەندیکردنە و هەڵسوکەوتنە و گۆڕانکاریەکان لە ناوچەکە، ئەمانە هەمووی پەیوەست نیە بەوەی کە جەبار شێخانی وەزیری تەندروستیە، سبەینی ئەم لە سەر وەزیری تەندروستی لا ئەبرێ، گۆڕانکاریەکی گەورە لە سێکتەری تەندروستیا ڕوەدا. خەڵک خۆشبەختە بێ یا خەڵک ناخۆشبەختە بێ، خەڵک لایەنی مادی یا ئابووری خەڵک خراپە بێ، ئەمە ئەوە ناگەیەنێ. ئەم هەڵئاوسانە ئابووریەی کە ئێستا ئێوە لە بریتانیا ئەیبینن کە نرخی شت دووقات و سێ قات گران بووە، نرخی گازوایلە، نرخی خواردەمە نییە، سووتەمە نییە، تەواوی پێداویستیەکانی ژیانی مرۆڤە کە گران بووە، دڵنیاتان ئەکەمەوە سیاسەتی حکومەتی بریتانیا خۆیەتی. بەڕێزان سیاسەتی حکومەتی بریتانیا خۆیەتی، حکومەتی بریتانیا بە هەماهەنگی لەگەڵ حکومەتی ئەم وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ئەتوانن بەهای پاوەندی بریتانی یا دۆلاری ئەمریکی وەها لێ بکەن ئەقڵ تەسەوری نەکا بەڵام بۆچی خۆیان وەها تەعامول ئەکەن ئەمە ئەو تیمە کە لە پشتی حکومەتی بریتانیە و یاریدەدەری حکومەتی بریتانین و لە سۆشیال میدیا و لە میدیا دەرناکەون ئەوەنە زیاتر ببورن ئەتوانن زیاتر وەڵامی ئەو پرسیارە بدەنەوە بۆیە من ڤیدیۆکە درێژ ناکەمەوە تەنها بۆ ئەوە بوو بۆ ئێوەی ئازیز و خۆشەویستی ڕابگەێنم کە بە گۆڕانکاری و لابردنی دەموچاوێک لە وەزیری ناوخۆ یا وەزیری هۆمۆفیز یا وەزیری دەرەوە یا وەزیری ئابووری یا تەندروستی هیچ گۆڕانکاریەکی جەوهری لە ناو سێکتەری ئەو وەزارەتان ڕوونادات ئێستا سوەیلە برێڤمان بابەتی ڕوەندای هێنایە کایەوە وتی من زۆر دڵخۆشم هەموو هیوا و ئاواتێکم ئەوەیە کە تەیارەیەک ببینم لە سەر پەڕەی یەکەمی ڕۆژنامەی دەیلی تەلەگرافی بەریتانیا ئەوە ببینم کە نووسرابێ یەکەم فڕۆکە بەرەو ئاسمان لە بەریتانیا بەرەو ڕوەندا ڕۆیشت. یانی تۆ بڵێی سبەینێ ئەو وەزیرە خارج ئەو وەزیری هۆمۆ پیسە تازەی کە دانراوە بڵێ وەڵا من لەگەڵ قسەکانی ئەوا نیم و یەڵا کاکە ڕێگەی دەریا و ڕێگەی هەموو ڕێگەکە گێنەوە خەڵک بێتە بریتانیا یا ئەو من وەزیری هۆمۆ پیسی تازەم یەڵا ئیقامە ئەدەم بە هەمووی هەر خۆتان خۆتان باڕنۆ قسەیەکەن بێگومان نایکەن، سیاسەت سیاسەتە و بەڕێوەبردنی دام و دەزگا کەسی خۆی ئەوێ و ئەڵبەتە ئەو بەڕێزە کە ڕشی سوناک ئەو بەڕێزەی لابردووە بەهۆی بارودۆخێکبووە کە بەسەریا هاتووە بۆ ئاگەداریتان ئەمە دووەمجارە ئەو بەڕێزە لە پۆستی وەزیری هۆمۆفیس دوورەخرێتەوە جارەکەی تر کە تازە ڕشی سوناک بوو بە سەرۆک وەزیران ئەو بەڕێزەی هێنایە پێشەوە بەهۆی چەند لێدوانێکەوە دووری خستەوە و ئەم جارانیش بەهۆی چەند هەڵوێستێکیەوە دوور خراوەتەوە زۆرێک لە پەیجەکان ئەبینی ئەوانەی کە پەیجی ئیسلامین و لایەنگری ئۆردوغانن ئەیبینی کە نووسیویانە کە ئەم وەزیری هۆم ئۆفیسەی بەریتانیا لەبەر ئەوە دوورخراوەتەوە کە گوایە پشتگیری فەڵەستینی کردووە و باپیرە گەورەی موسڵمانە و نازام شووی بە جوون ئەمانە ئەسڵ و ئەساسی نییە بەڕاستی ئەمانە جۆرە شیکردنەوەیەکن بڕاستی هی کەسانێکە کە زۆر نەخوێندەوارە بەڕێزان ئەبێ ئێوەی هاوڵاتی ئێوەی ڕەوەندی کوردی ئێوەی خەڵکی دیاسپۆرا کورد لە بەریتانیا وشیار بن و زۆر زیاتر لەوە بیرکەنەوە کە کەسێک خاوەنی پەیجێکە چەند هەزار لایکێکی هەیە دێ بە ئارەزووی خۆی ڕاستیە هەواڵەکان بە قوڕگ تانا بە پەلە بە پەلە زەنگێکی ئاوا لێدا نوسراوە Breaking News یانی هیچ پێویست بەمە ناکا بەڕاستی گۆڕانکاریەکە لە حکومەتی بەریتانیا ڕوویداوە وەزیرێکی Home Office سۆی لە بریڤمان لابرا وەزیرێکی کە خراوەتە شوێنەکەی ئەو یاسایانەی کە حکومەتی بریتانیا دایناوە بۆ سەد ساڵی ئایندە دڵنیاتان ئەکەمەوە هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەرا نایێ. ڕێز و سڵاو خۆشەویستی براتان جەبار شێخانی بۆ ئێوە هەتاوەکو ڤیدیۆیەکی تر تکایە ڤیدیۆیە بڵاو کەنەوە بۆی هیچ نەبێ ئەوانەی کە لە ناوخۆی بەریتانیان ڕۆشن بیرتن بن و هوشیارتر بن و زیاتر ئاگایان لە هەواڵەکانی بەریتانیا بێ کاتێکی شاد.